Карале, Марат Закир. Менә сатирик язучылар бар бит инде. Алар менә үзләренең көлгәнне яраталармы? Әгәр дә аларны сатира камчысы белән суктырсак, алар бит кешене суктыралар, малай. Менә кемнәр алар? Шулар турында сөйләшеп китә алмыйбыз, Марат Закир. Менә
әйтер идем ки, э, мин шактый гына язучылар белән журналларда эшләп бит инде. Шактый сатирик язучыларны беләм. Шул ук Идел журналында эшләгәндә, Казан утларында, безнең Мирас журналында да. Мин бер әйбергә игътибар иттем, күп кенә сатирик язучылар үзләренә сатирик караш белән сүз әйтсәң, бик үк өнә бетермиләр. Ни өчен дип мин теге исем-фамилияләрен бик әйтәсе дә килми инде. Әйдә, бер-икесен генә әйтеп кит инде, Марат Закир. Мисал мәсәлән, булсын. Мәсәлән, шул ук Менә дигән сатирик язучы бит безнең име Зөлфәт Хаким. Әйе. Аңа берәр
кайчагында юмор сүзен дә күтәрә алмаска бик ихтимал. Кәйфенә карап дип әйтик. Күтәрә алмыйм, шулай булганы бармы тормышында? Без алай ук теге мин эшкә кереп теге бик аралашкан кеше түгел, шул менә эш ниләрендә, җыр журналларында бигүк сатира дип, хәтта юморны аңлап бетермәүчеләр дә бар. Ә менә Камил Кәримов, мәсәлән, Алмаз Хамзиннар, аларны үзләрен сатира камчысы белән суктырсак. Алар нишләргә? Безне бәреп чыгаралар мала, я бит икебезне. Менә юк, юк, юк. Нишләп йөрисез монда?
Бердән, э, Камил абый бераз кызып китүчәнрәк холыклы булса да, Алмаз абый исә ул гомумән бик сиздерми, тыныч кына, җылмаеп кына кабул итә. Ну, барыбер авыр кичерәдер дип уйлыйм. Үзенә, бәлки ул нахак сатира да булу ихтимал бит әле аларга. Ә, Чөнки нахак. беребез дә теге хатадан хали түгел, без алар бәлки э, э, рәнҗетүне рәнҗетмибез, үпкәләтәбез дә. Ә, Фәрештә кешеләр юкмы ул, Марат? Фәрештә кешеләр юк.
Бер, Әйе. бер генә әйбер сөйлим дә, инде Ага. без Камил абый белән бит инде 14 елга якын бер бүлмәдә утырып эшләдек. Мгм. Аннан гаҗәеп менә шундый э, юмор, сатир очкыннары чыгып тора. Әйе.
Чыршы янына килеп баса. Әйе.
Шуннан мин дә инде азып китеп качагында Камил абыйның менә шул юморы миңа да күчте микән? Мин язучылар турында мәзәкләр теге ул үзенә үзе килеп чыга мәзәк дип инде. Аның төрлесе була. Я мин анда бер кәгазьгә нигә язып куям да, чәчегә җыйганнарын инде э, мин сезгә акча атлакка да биреп әле чыгарган идем берничәсен. Алмаз Гыймадиев чыгарган иде. Ана казалыкларында чыкты ул. Әмма менә берсен чыгарырга һаман да җөрьәт итмим, менә кыска гына сөйләп китәм, бу Шәле авылы турында. Мәгълүм журналист Мәгъсүм Гәрәй бар бит инде. Әйе, әйе.
Шәледән.
80 яшьлек.
Әйе, Аллага шөкер, исән-сау, җегетләр шикелле йөри. Һәм Камил абый Шәледән. Ике Шәле кешесе безнең менә шушы 147 нче бүлмәдә казанлыкларында проза бүлегендә бәхәскә кереп киттеләр. Берсе әйтә, безнең авыл ди, Шәле түгел, шале ди. Монсы Мәгъсүм абый. Әйе, әйе, әйе. Камил абый кызып китә, юк ничек шале булсын ул, әнә Чечен ягында шале ул, бар шулда ди. Или французның шалесе синеке ди. Безнең шәле ди, авыз тутырып әйтте. Әйе.
Шуннан мин кысыласы иттем. Мәйтәм, галимнәр әйтүе буенча, этимологлар әйтүе буенча, раславы буенча, сезнең авыл Мишәле булса кирәк, мәйтәм. Карале ди болар, әй шул ди, безнең авыл бит Мишә буенда утыра. Дөрестән дә Мишәле булырга тиеш бу. Дип икесе дә килеште бит болар. Шале дигән дә нык Мишәле. Мишәле дигәч, ошады бу. Әйе, әйе, әйе. Шуннан мин түзмәдем, әйтеп салдым. Әйтәм, еллар үткәч, менә сез туган вакыттарак авылыгызның Мишәле исеменнән миер төшеп калган да шәлегә әверелгән дигән идем. Икесе дә авызын җом- җомдылар, Камил абый

Үзеңә кара инде, диде ул. Әле бары үпкә селкмәгән иде. Менә шулай тирән алды ул. Мин Камил абыйны миңа үпкәләмәс дип уйлыйм. Мин аны чын абыйларча хөрмәт итәм, яратам име. Киңәш сорап та гел аңа мөрәҗәгать иткән чаклар бар. Менә шул серне чиштем әле.